السلام علیکم و رحمة اللە و برکاته لەم ڤیدیۆ کە ڤیدیۆی چوارەمە لەسەر ڕەنکردنی کۆدەکانی پایتۆن لەسەر کۆمپیوتەرەکانمان باس لە ئەتۆم ئەکەین ئیدیتەری ئەتۆم بێگومان لە ئەم ڤیدیۆی ڕەنگە کەمێک درێژە بکێشێ بەڵام ئەمەوێ بە جوانی تێتان گەێنم کە ڕەنکردنی کۆد لەسەر ئەتۆم چۆن ئیش ئەکات و بە چەند شێواز ئیش ئەکات لە هەر شێوازێکیش چەند شێوازی تری لێ ئەبێتەوە واتە نامەوێت یەکسەر بڵێن بەرنامەی ئەتۆم دابەزێنن و پاکێژەکانی پایتۆن ئینستاڵ بکەن و تەواو لە تێرمیناڵ لە تێرمیناڵ ئەتۆم کۆدەکان ڕەن کە نا ئەمەوێ بە جوانی تێت بگەینم کە چۆن کۆد لەسەر ئەتۆم ڕەن ئەکرێ بۆ مەبەستەش ڤیدیۆکەم کەمێک درێژ ئەبێتەوە هیوادارم لەگەڵم بی بۆ ئەوەی بە جوانی لە بەرنامەی ئەتۆم و ڕەنکردنی کۆدەکانی پایتون لەسەر ئەتۆم تێبگەی لە دوو شێوازمان هەیە لە ڕەنکردنی کۆدەکانی پایتون لەسەر ئەتۆم یەکەمیان لە CMD کۆمپیوتەرەکەتەوێ فایلی ئەتۆمەکە ڕەن ئەکەی دۆمیشیان هەر لە تێرمیناڵی ئەتۆمە کە لە ڕێی پاکێجەوە ئینستۆڵی ئەکەین هەر لە تێرمیناڵی ئەتۆمەوە ئەتوانی کۆدەکان ڕەن بکەین ئێستا با زۆر درێژە نەکێشێت کە شەرحەکەی سەرەتای هەر یەکسەر بڕۆ لە گوگل بنووسە ئەتۆم ڕاستەوخۆ ئەدبات بەرە و داونلۆدکردنی ئەتۆم هەر بەس بنووسە ئەتۆم لێرە یەکەم لینک بێگومان لێرە سیستەمەکەی من ویندۆزە ڕاستەوخۆ بەتنی داونلۆدی داناوە تۆ توانی بۆ خۆت داونلۆدی بکەی کە هەر کلیکێک لە بەتنەکە بکە لێرە 1970 مێگابایتە کە من بەرنامەی ئەتومم هەیە پێویست ناکات دابنیشم چاوەڕێ ئەو داونلۆدە بکەم دوای ئەوەی کە داونلۆدت کرد بێگومان ئەچێتە کوێ ئەچێتە یوزەر لە یوزەر بەشی داونلۆدز لێر لێرە ئەتوانی فایلەکە بدۆزیەوە کە داونلۆد بۆ سێت ئەپی ئەەکەی سێت ئەپەکەش هیچی وانە زۆر زۆر ئاسانە بەڵام نەمویست کاری پێ بکوژم تۆ توانی بۆ خۆت سێت ئەپی بکەی و تاو شۆرکەتێک لەسەر دیسکتۆپ دروستکە یاخود پینی تاسک بار بکەی لەسەر تاسک بار بە دیار کەوێت ئێستا دەبل کلیک لەسەر بەرنامەی ئەتۆم ئەکەین کە سێت ئەپ و شتەکانمان هەمووی تەواو کردووە بەس ماوە ئیش بە بەرنمەکە بکەین زۆر چاکە لێرە با لەم لاوە بێت ئەو مەسج و شتانە چنی لە بەرەوەیم ئیشم با تۆمی کردی و مەسجانە دەن لایت و لەوانی ئەو شتانە هەر پیشان نەرە ئێستا ئەوە بەرنمەی ئەتۆمە باشە لێرە کۆنتترۆل ئەن ئەەکەین فیلێکی نوێ دروست ئەەکەین یەکەم ڕێگا کە باسی ئەکەم بریتیە لە ڕێگای CMD ڕەنکردنی کۆد لە ڕێی CMD ەوە کۆنتترۆل S بکە بێگومان گوتمان لە هەر ڕێگایەکیش دوو شێوازەیە دوو شێوازەکە چییە یەکەمیان ئەوێت لەناو بەرنامەی ئەتۆم ئەتەوێت کۆدەکان ڕەنگا و ڕەنگ بێت یانەتەوەی کۆدەکان هەر بە شێوەیەکی ساد بێت یەکەمیان شێوەیەکی سادە باسەکەین واتە کۆدەکە ڕەنگاوڕنگ نەبێت ئەویش چۆنە کاتێک فیلەکەت سیڤەکەی بەبێ پاشگر سەیڤی بکە بەس بنوسە ناوی فایلەکەت بنوسە مەسەلەن ئەنوسم سۆران باش ئێستا فایلەکە سەیڤ ئەکەین ئەوە سەیڤمان کرد لێرە کۆدی پایسۆنەکەت بنوسە ئەوە کۆدی پایسۆنەکەمان نووسی لێرە وەک لە یەکەم ڤیددیو فێرکاری ئیدیتەری پایسۆن باسمان کرد پێش ئەوەی کۆدەکەت ڕان بکەیت چی شێکەکەی ئەبێ کۆدەکەت سیو بکەیت کۆنتترۆل ئێز بکە ئەوە لاینی دووەمیش دروست بوو کەواتە ئەوە کۆدەکەمان سیڤ ئێستا ئەوەش فیلەکەی کە دروست بوو فیلەکە زۆر بە شێوەیەکی سادەیە تەنە ئەتوانی کۆت بنووسی هیچ ڕەنگە و ڕەنگ گۆشتانە نییە ئێستا بڕۆ سەر CMD کۆماند پرۆمپ لێرە هەر تەماشای بکە لێرە ئێستا ئێمە فیلەکی نوێمان کردەوە کۆنتترۆل ئەلمان کرد کۆدی پایسۆنمان نووسین کۆنتترۆل ئێسمان کرد خەزنمان کرد بە بێ پاشگر بە سادەی خەزن مان کردو ئێستا سیدی دیسکتۆپ فایلەکەمان لەسەر دیسکتۆپە ئەنووسین چ پایتۆن ناوی فایلەکە بنووسە سۆرە هیچ پاشگری هەیە پاشگری نیە کەواتە ئێستا کۆدەکەمان ڕەن ئەەکەین محەممەد سوورچ وەک لێرەیە دیارە چیمان پرێن کردو محەممەد سوورچ ئەوە یەکەم شێواز کە بەکارهێنانی CMD لە ناو CMD یش یەکەم شێواز بە شێوەیەکی سادە بێ ئەوەی ڕەنگاوڕەنگ بۆ شتانە بێت شێوازی دومی ڕەنکردنی کۆدی پایتۆن لە ڕێ CMD ەوە چیە کۆنتترۆل N کۆنتترۆل S لێرە بۆ من لەسەر دیسکتۆپ فیلەکەت خەزم بکە ئەوە کورت ناوی فیلەکە کورت چەکەی پاشگری پایسۆنی پێدەی دۆت پی وای کە پاشگر و ئەکسستێنشنی پایسۆن پێدا ڕاستەوخۆ ئەتۆم تێگات کە ئەمە

لێرە ڕەنمان کریت مشکیلەی نەبوو لێرە پاشگری پایسۆنمان پێدا دۆت پی وای ئەبینی کۆدەکە ڕەنگاو ڕەنگ بووە پرێنتەکە جۆرێکە سلینگەکە جۆرێکە بێگومان فەنکشن مێسۆدەکان جۆرێک ئەبن لێرە کۆدەکە چۆن ڕەن ئەکەین ئەوە فیلەکێ دروست بۆ لەسەر دیسکتۆپ کورد ئێمەش لەسەر دیسکتۆپین ڕاستەوخۆ نووسین پایتۆن ناوی فیلەکە کورد تەماشای ئێکستێنشنەکەی ئەکەین دۆت پی وای کەواتە لێرە نووسین کورد دۆت پی وای ئێستا کۆدەکەمان ڕەن ئەەکەین ببورن لێرە پێش ئەوەی کۆدەکەت ڕەن بکەی بێگومان گوتمان ئەبێ کۆنتترۆل ئێس بکەیت تەماشا کە لێرە تەنها یەک لاینە کۆنتترۆل ئێس بۆ دوو لاین کەواتە لێرەیان کۆدەکەمان سەیڤ کرد و فایلەکە لەسەر دیسک تۆپە ناوی کوردە ئێمەش لە سیئێمدیەکەمان لە کوین لۆکەیشنەکەمان سەر دیسک تۆپ کەواتە یەک سەر کۆدەکەمان ڕان ئەکەین پایتۆن ناوی فایلەکە چییە کورد پاشگر و ئەکستێنشنی فایلەکە چییە دۆت پی وای دۆت پی وای ڕەنی ئەەکەین محەمەد سورچی بە پاشگری دۆت پی وای ئەوە چیمان پێ نەکرد محەمەد سورچی بە پاشگری دۆت پی وای کەواتە ئەوە یەکەم شێواز لە ڕەنگکردنی کۆدی پایسۆن لە ڕێی سی ئێم دی لە ڕێی سی ئێم دی شەوە بێگومان دوو شێوازمانە بوو یەکەمیان بەبێ ئێکستێنشنی پایسۆن فایلەکە خەزن بکەیت دووەمیشیان بە ئێکستێنشنی پایسۆن فایلەکە خەزن بکەیت ئێستاکەم ڕێگا یەکەم تەواو بوو ئێستا ڕێگای یەکەممان شەرح کرد لە ڕێی CMD کۆمپیوتەرەکەتەوە کە هیچ پاکێج و شتێکشمان ئینستۆڵ نەکرد هەر ئاوایی کۆدەکانمان ڕوون کرد بەبێ مشکلی ڕێگای دۆم باس ئەەکەین لە ڕێی تەرمیناڵی ئەتۆمەوە دووبارە بەرنامەی ئەتۆم ئەەکەینەوە

سی ئێم گیان لێرە ڕەنگە لای تۆ پاوەر شێل بێت خۆی هیچ فەرقی نیە بەڵام هەر عادەتەن سی ئێم دی خۆشتر و ئاسانتر و باشترە بۆیە ئەیکەینە سی ئێم دی چۆن ئەمە ئەنووسیت ئەگەر لای تۆ پاوەر شێل بوو بێگومان هەموو سی ئێم دیەک زۆر بەهێرە زۆری سی ئێم دیەکان لە لە شوێنێک لۆکەیشنەکەیان لە درایڤ دیسی لە ژێر وینندۆز سیستەم سی و دو سی ئێم دی دۆت ئی ئێکس ئی چۆن لۆکەیشنی سی ئێم دیەکەت ئەدۆزیەوە هەر بنوسە cmd لە ستار کلیکی ڕاست open file location لێرە دووبارە open file location ئەکەی لێرە ئەوە لۆکیشنی cmd یەکەمان دۆزیەوە کە درایڤی سی وینندۆز سیستەم سی و دوو بێگومان ئەکسستنشنی هەموو cmd یەکیش چیە .exe کەواتە بەم شێوەیە ئەکسستنشنی فیلەکەمان دۆزیەوە لێرە ئەو لۆکەیشنی فایلەکەمان دۆزیەوە لێرە لۆکەیشنی فایلەکە ئەنووسی لۆکەیشنی CMD بۆی کۆدەکانت لە ڕێی CMD و ڕەن بکات ئەوە یەکەم پاکێج کە داونلۆدمان کردی بوو تەرمینالێک بۆ ڕەنکردنی کۆدەکان دووەم پاکێج بێگومان پایسۆن هەر بە شێوەیەکی ئۆتۆماتیکی لەناو ئەتۆمدا داونلۆد کراوە پێویست ناکە پایسۆن داونلۆدکەین بەڵام یەک شت داونلۆد ئەەکەین لە پایسۆن یەک پاکێژ ئەویش چییە؟

ئینستۆڵ کردووە کەواتە ئێستا ئێدیتەرەکەمان حازرە بۆ ئیشکردن بێگومان وەک گوتمان لەم شێوازەش کە لەڕێی تەرمیناڵی ئەتۆمەوە کۆدڕەن ئەەکەین دوو شێوازە یەکەمیان فایلی سادە دووەمیان فایلی ڕەنگاوڕەنگ کە هەروەکو CM دەکەی هیچ فەرقی نییە یەکەمیان کۆنتترۆل ئێس ئەەکەین کە کۆنتترۆل ئێسمان کرد کۆنتترۆل ئێنمان کرد فیلەکەمان خەزنەکەین کۆنتترۆل ئێس هەر لەسەر دیسکتۆپ بەبێ پاشگر خەزنی ئەکەین بە شێوەیەکی سادە سۆ ران سێوی بکە ئێستاکە لێرە کۆدەکانمان ئەنووسین تەماشاکە لێرە کۆدمان نووسیوە هیچ پاشگرێکمان بە فیلەکە نەداوە کۆدەکە ڕەنگێکی سپی سادەیە و

ناوی فایلەکە سۆران پایتۆن سۆران کۆدەکەت ڕەن بکە تا ئەوم هەموو سوورت ئێستا و هەر شتێک ترە نووسی بەڵام ئەگادار بە پێش ڕەنکردنی کۆت ئەبێ کۆدەکە سێ بکەی کۆنتترۆل ئس دووبارە فیلەکە ڕەن ئەەکەین هەبینی ئاوت پوتەکەی محەممەد ئەوەت ئەوە ڕێگای یەکەم بوو لە ڕەنکردنی کۆدی پایسۆن لە ڕێی تێرمیناڵی ئەتۆم کە فایلێکی سادەیە بە بێ پاشگر ڕێگای دووەم لە ڕەنکردنی کۆد کۆنتترۆل N کۆنتترۆل S ئەمجارە بە پاشگری پایسۆن خەزنی یەکەین بۆ ئەوەی ڕەنگ و شتەکانی بگۆڕێت پاشگری پای بۆ منە کورد دۆت پی وای ئەکسستێنشنی پایسۆن ئێستا ئەگەر فایلە ئەگەر کۆدەکان بنووسین تەماشاکە لێرە ڕەنگی کۆدەکە گۆڕە تەماشا بکە لەبەر ئەوەی بە پاشگری پایسۆن خەزنمان کردووە لێرە کۆدەکە سیف ئەکەین پێش ڕەنکردن کۆنتترۆل ئس دوای تەرمینال ئەەکەینەوە دووبارە ئەنووسینەوە چی پایسۆن ناوی فایلەکە کورد ئەکستێنشنەکەی چیە دۆت پی وای فایلەکەت ڕەن بکە محەممەد سوورچی و دۆت پی وای کەواتە ئەمە بریتی بوو لە شێوازی ڕەنکردنی کۆت لە ڕێی بەرنمەی ئەتۆم کە ڕامکردنی کۆت لە ڕێ بەرنامەی ئەتۆم کە دوو شێوازیە بوو یەکەمیان CMD کۆمپیوتەرەکەت دووەمیان تەرمینالێک لە ئەتۆم بۆ خۆ دروست ئەەکەی پێویست ناکەم جار بچێت سەر CMD لە هەر یەک لە شێوازەکانیش بۆنمونە لە CMD دوو شێوازمانە بوو یەکەمیان فایلی سادە دومیان فایلی ڕەنگاوڕەنگ کە بە ئەکستێنشنی دۆت پی وای خەزنمان کرد بۆیە ڕەنگ و شتەکانی گۆڕا و جوانتر بوو بێگومان لە تێرمیناڵی ئەتۆمیش هەمان شێوە دوو شێوازمانە بوو فایلی سادە و فایلی ڕەنگاوڕەنگ کەواتە ئەمە بریتی بوو لە هەموو شێوازەکانی ڕەنکردنی کۆدەکانی پایثۆن لە ناو ئیدیتەری ئەتۆم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته